U waħda mill-iktar affarijiet li tistressjana hija biex tasal minn punt A sa punt B, it-traffiku fost l-oħrajn. U llum ħa nkunu qed nagħmlu speċi ta' esperiment fejn aħna qegħdin Manuel Island kif tistgħu taraw u ħa nkunu qed immorru it-tlieta l aħna il-barrakka ta' fuq u rridu ngħidu illi trid tipparkja jew trid tkun wasalt biex ma jkollokx stress, tajjeb? Issa, il-punt huwa illi inti ħa taqbad cab. Ġifieri ħa tiġi għalik u kemm terħik hemmhekk. Jiena ħa nkun qed immur bil-karozza privata tiegħi li ħa jkolli noqgħod infittex parking, tajjeb, u inti ħa tkun qed tmur b'wieħed minn dawn l-iscooters li tista' tikri. Tajjeb? Allura dak tista' titfgħu kif ġiġi wkoll, kif ġiġi, fejn trid. Issa aħna ħa nikkalkulaw il-ħin, l-istress, kemm ħa tistressja ruħek biex tasal, u anke peress li aħna eko djar, ħa nkun qed naraw

Mela, jiena bil-keb ħaditli 8 minuti u 23 sekonda biex wasalt minn Manuel Island sal-barraka ta' fuq. Kont verament relax fil-karozza, stajt nagħmel li rrid, nuża l-mobile, inċempel l-estate xi għaddiet, jiġifieri Tajjeb ħafna. Il-cap teħli daqs il-karozza tiegħek. Li tiffranka hu li ma jkollokx għalfejn tfittex parking għax taqbad u tinżel u għalhekk qed tiffrank hemmhekk.
U wasalna. Mela, bħala ħin sittax-il minuta u nofs. X'infaqt pratikament qed jidher bħalissa, da krejtu però jista' jkollok wieħed inti wkoll, biex jiċċarġja ovvjament bid-dawl u emissjonijiet mill-inqas, però wkoll din hija l-carbon footprint tiegħu. U finalment, bħala stress għandi daħ-suba' mhux qed inħoss għax inkollu nżommu fuq il-gass imma apparti dak huwa pjaċevoli ħafna. Ovvjament importanti li wieħed iżomm dejjem mar-regolamenti kollha tat-toroq, ġifieri fuq il-lights ma tibqax għaddej, bankini ma tistax ovvjament tgħaddi għax tista' tweġġa' lil xi ħadd, ġifieri jinsoqtu kif suppost tajjeb u importanti li wkoll minn ħa jsuqu Isuqu kif suppost. It-tajba taf x'inhi? Li l-ebda wieħed minnhom ma jista' jagħmel bħali jibqa' deher il-barrakka hekk araħ. Eh? Ah, hey, all right.
B'kollox ħadit li disa' minuti u nofs biex wasalna bil-karozza għax kienet pjuttost vjaġġ smut ma tantx kien hemm traffiku ċuċata, però mbagħad il-bużilla kif għadtilkom bdiet u ġiet Meta ġejt biex nipparkja, għaliex biex dħalt fil-parking li jiena bl-esperjenza tiegħi nidħol il-belt normalment hemmhekk l-iktar mod fast li nista' nipparkja, ħadt kważi ħdax-il minuta. Ġifieri meta tiġi biex tipparkja il-karozza privata tiegħek ma tantx hi effiċjenti. U aħna provajna tliet mezzi ta' trasport jew tliet tipi. Jekk intkom ukoll titħajru tagħmlu xi test bħal da, b'xi affarijiet oħra ngħidu aħna ilna f'rota jew hekk, Aqbdu, agħmluha, kunu fair, tajjeb, u ibgħatulna r-riżultati u aħna nkunu qed intellgħuhom fuq il-websajt tagħna.